avuxeni i hlekani ri perile nakambe um la ku hlamula xivutiso lexi ku na un'wana a nga ni vutisa xivutiso a ku xana loko ni ku bandi ri tisana hi mavabyi yo hambanahambana ni vula yini a ni laha ni ku ri ni ku bandi rata na hi ku va hi ku loyiwa na hi ku cheriwa na hi ku furiwa or ku dumberiwa ivi ri ta na hi mavabyi yo hambanahambana Mavabyi yo hambanahambana lama ni vulaka wona loko ni ku ba ni tirata na hi mavabyi yo hambanahambana vo tala mi ta swi lemuka loko mi kuma ku ivi i kuma ku i hume bandi ivi ya ka madoctor a fika va teka ngati va ku i h i v positive naswona swi va swi kha swi hola kona ka mavabyi yo hambanahambana lama ni vulaka kona van'wanyana na swakudya leswi hi swi dyaku mi kuma ku ku hava na siku leri munhu a ti tlilinaku or ku tihlatswa phakati or ku endla something ivi u kuma ku miri se wu tele u na swilondza swilondza leswiwa swi lava ku humela handle swa kota swilondza leswiwa swi kota ku baleka hi bandi van'wani mi kuma ku bandi ri nga humi straight dewini ni vulaka ku swona ku ri famba the way bandi ra buruku ro humanyana a sayitini mi kuma ku i xijumbanyana xa swilondza swo humile se vo tala mi kuma ku va kuma ku va na mavabyi lamani ma vulaka ya H_I_V hi loko va ya va ya kamberiwa loko mi kuma ku doctor Felby na ri vona bandi leri i nge ni teka ngati loko a teke ngati ivi u tirhisa ti loko ti ve ti fika ti ku H_I_V se loko tirhisa ti tekiwini ti ku H_I_V ivi va ku nyika treatment ya bandi ivi bandi ri hola ivi va ku nyika tiphilisi ti-ice mix van'wani ti vula ti-ice mix van'wani swi vula ti-triple X se swi hi nwaku vutomi hinkwabyo i nga tshiki swi leswiya swi leswiya i nga nyumi I remember n'wana a ni byela hi. kun'wana ni nga ta ka ni nga ku voni a ku i nga hleki munhu un'wana loko u kuma ku munhu un'wana i le ku nweni ka tiphilisi to karhi ivi loko u kuma ku munhu a ri ku nweni ka tiphilisi to karhi ivi wena i hleka i ku i nwe fifty wa wa tiphilisi to hambanahambana hi nkarhi wun'we loko wo cheka hi wena i kuma ku wena i nwe yin'wana philisi leyo loko dyambu ro pela i nga nwangi yi nga chaya no chaya ma ni twisisa lani vulavula hi timhaka ku kombisa hi timhaka leti ta ta banga van'wani mi kuma ku se na loko se yi tikisini se munhu a ri na aids because vanhu vo tala va koti ku hambanisa aids na na na H_I_V loko hi ze ku munhu a na aids hi loko se ti C_D four count ta yena ti kha ti tsutsuma ku hala ka huma two thousand something munhu yaloye a ya ha tshunguleki a ya ha control se van'wani va vona mi kuma ku se na bandi leriya se loko se ri ro humini loko a fika ka madokodela va kuma ku two thousand se ti-focus ta yena ti le henhla va vheta va va va swi vona na hikwalaho ka bandi mi kuma bandi leri a ra ha tshunguleki total wa ni twisisa ivi se swi vheta yi chaya kwalaho se vo tala hi va na lucky mi kuma ku a va na lucky va fika va kambela va kuma ku okay i hume bandi and then h i v ivi va ku nyika treatment ivi i nwa i hola ivi va ku nyika treatment yaleyo i fanele ku i yi nwa i nga ha yi tshiki because van'wani mi kuma ku va yi tshika ivi ri tlhela ri vuya futhi bandi leriya loko ri vuya ra mbirhi a ra ha controleki van'wana i kuma ra huma close to four times kha ri hola ri kha ri tshingulela mandisi se banti ri nghenisana hi mavabyi malama ni mangu lawa loko ni ku mavabyi yo hambanahambana laha nga kona la tikweni ya hoxa banti se h i v sweswi hi yona mi kuma ku vanhu vo tala va kuma ku va na h i v loko va hume banti se loko a hume banti ivi a ya ka doctor fika ku ha bandi leriwani ri humini ivi doctor ku ha i na h i v the most a ni mi kuma ku hina vanhu va xinuna vo tala ha chava ku kamberiwa mavabyi yo hambanahambana ha chava swinene mavona se vanhu va ka hina a hi ti hlayiseni hi hlayiseka loko ze u vona ku bandi ri humini wa swi vona ku xithumbanyana xitsongo hi tsutsumela ya tliliniki or ka dokodela ivi va fika va cheka loko ma ku hi na vuvabyi byi ya byi vulaka h i v and then ivi sungula ku nga treatment ivi va ku nyika na treatment yo tshungula bandi leri ri hola van'wani phela va koti ku hambanisa h i v na aids loko ze ku h i v the most h i v kuma ku ti-cd four counts ta wena ti le less than 350 250 150 ivi loko ti ze ti ku voma thousand something ivi kuma ku va ku nyika treatment voma two months three months ivi yi tsandza ivi loko va ya ka doctor ti ya ti kha ti gonya ti gonya ivi kuma ku va hetelela ivi yi khoma hi aids ivi i lova lomu ndzi va na age walowo se na bantu loko ri kuma ku se ri fikele ka xiteji lexi u kuma ku va va ya teka na ngati kuma ku ti four count ti le henhla swinene ivi va ka se i na age na bantu a ra ha tshunguleki na khensa ku va mi languteni vanhu va ka hina a hi tihlayiseni hi switsundzuxo swa vutomi ekaya ra vutomi.